Mae o jyst yn gymaint o hard work. Fel ti'n clywad. So yeah, dwi exhausted.
Ie Twm, rhoi dillad oren hogyn da.
Dros y misoedd diwetha, dwi wedi bod yn treulio amser ym Mhenrhyn Deudraeth gyda Leianne Roberts, a'i mab awtistig, Twm Elis Jones. Twm!
Ti ti fan hyn ta? Mae Leanne am ddangos y realiti o fod yn rhiant i blentyn awtistig, yr heriau dyddiol, y frwydr am gefnogaeth, a'r pryderon am y dyfodol.
Ti'n troi dy gefn am bum munud, yeah. a mae hyn yn digwydd.
Tyd, na ni, un, Dau!
Mae Twm yn ddeg oed ac yn ddi-eiriau, sy'n golygu bod e ddim yn cyfathrebu drwy siarad. Gorgeous!
Yndwyt? Awn ni newid ta? Be ti'n ffeindio fo Twm, pryd oedden ni'n dechrau newid o, mae o wastad yn codi ac yn gorfod mynd i ffwr. Twm Ellis! Tyd yn dy flaen yn nionyn! Lot prysur heddiw. A chydag Owi, Brawd Twm yw baratoi ar gyfer ysgol hefyd. O, lle mae Twm mynd wan? Mae'n her i Leanne gadw llygad ar Twm gydol y bore. O, Twm, paid â thing wan, wash i. Paid â sych... Oh. Mae eisiau sana newydd wan. Mae rhoi hwn ar Twm fatha rhoi sgidiau yno fo. Mae mor bwysig fatha... Um, Mae o'n rên so neith o ddim ddenig i ffwr. Wpsîs! Tyd ta! Ysgol a ni! Sgol amdani!
Car mam!
O mae yn wyntog gyfyd!
Yn ôl ystadegau Llywodraeth Cymru, mae awtistiaeth yn effeithio ar un ym mhob 100 o bobl. Mae'n anabledd datblygiadol gydol oes, sy'n effeithio ar sut mae rhywun yn cyfathrebu ac yn rhyngweithio gyda'r byd o'i gwmpas. Mae'r cyflwr yn effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd, gyda rhai yn byw'n annibynnol ac eraill angen cefnogaeth arbenigol gydol i hoes.
Bobl yn gofyn beth sy'n heriol. It's completely out of norm wan. Mae jyst bywyd yn gyfan jyst yn yeah. heriol, ti'n gwybod? Yeah.
Dyw Twm ddim yn mynychu Ysgol Brif Ffrwd. Mae e'n derbyn i addysg mewn ysgol leol i blant ag anghenion dwys.
Mae'n ni felly, bron na, ie. A fod lon.
Ond maen nhw mor dda, mas di. Tom. Sefyll. Sefyll, mam. Na, fo. O'r cychwyn cynta, mae Leian wedi bod yn awyddus i ddangos pob agwedd o'i bywyd hi a bywyd Twm, gan gynnwys cyfnodau anodd fel hyn. Does dim ffordd i Leanne wybod beth yn union sy'n poeni Twm. Yr unig beth mae hi'n gallu wneud yw rhoi cysur iddo tan i fod e'n setlo. Naddo.
Naddo. Come on then.

Yym, mae'n gapel, ia. Weithiau mae o'n sgipio i fewn o tro arall, mae o, fel ti di gweld bore yma, ac um, yeah, a ti, ti fatha just teimlo mor, mor helpless. Mm. Um, Cos dwi jyst ddim yn gwybod beth y mater efo fo, ia. Ie, yeah, dim syniad y ti. Dim syniad efo fi beth be sy'n mater efo fo. A ti jyst yn gadael e wedyn yn yr ysgol, achos hwnna yw'r peth gorau well, ti'n neud, ie? Yeah? Ia, os oes yna rhywbeth neithio ffonio, Cos mae rhai mi fynd i ffwr a gael mental break yn hun. Ti'n teimlo dy sgwydda'n dod i lawr a ti'n dda, rai, oce. Okay. Ond be ti'n wybod hefyd ydy, mae tri o gloch yn dod i digon buan a ti'n fatha, rai, we got tonight to face, ia? Yeah? Mm. A ti'n gwybod beth sydd y flaen di o dri o gloch ymlaen. Mae jyst yn ddi-ddiwedd.
Mae o'n ddi-ddiwedd, absolutely. A ti'n gwybod be, mae bobl um, sy'n deitha fi, um, a dwi'n clywed lot o bobl yn deud, um, os ti'n mynd newid yna, Sat Leon, y swn swn i yn newid y situation, swn i'n yn llwyr pwy sy'n isio byw fel un, pwy sy'n isio gweld i plentyn nhw'n cael ffasiwn meltdown cyn mynd i'r ysgol. Ta, swn, swn i newid y sefyllfa'n llwyr, ie. Yeah. Mm. Ti'n teimlo rhywfaint o eogrwydd wedyn am deimlo fel yna? Absolutely, a mae gen ti'r guilt na wedyn dweud, oh my god, pam bod fi'n teimlo fatha bod fi eisiau newid Tom. Ond y reality ydy, Pwy sy eisio? Pwy... 'sa 'na neb yn dewis cael plentyn fatha Twm. Neb yn cael dewis cael plentyn efo anghenion dwys mor heriol iddo fo'i hun, ia? Yng ngwash i. Dydi bywyd yma ddim yn... dy- dydi o ddim yn hawdd ac, ia, dwi'm yn meddwl os gin bobl syniad.
Shwt ma' dy fywyd di wedi newid te? Timod, ers, beth, mae Twm yn bron yn ddeg nawr? Mae o'n ddeg, yndi, ac...
Dros y degawd dwetha, shwt ma', shwt ma' dy fywyd di wedi newid? Mae cael plentyn efo anghenion dwys, yym, yn bendant wedi, yym, difetha elfenna o'n mywyd i. Ie, dwi'n teimlo'n rili euog yn deud hynna, bod o'n... T'mod, dwi'n caru Twm i'r lleuad ac yn ôl, ac 'swn i'n neud rwbath iddo fo, a t'mo', dwi'n, dwi'n cwffio i gael y gorau iddo fo. Ond mae yna rhan ohono fo wedi fatha wedi newid y mywyd i mor mor dramatig Um, a, a ddim am y gorau. Ie, yeah, fatha. Ie, yeah, mae hynna'n rili really hanodd.
Mae Leian yn nyrs gymwysiedig, a thad Twm yn barafeddyg sy'n gweithio oriau hir a shifftiau nos. Pan oedd Twm yn chwech oed, bu'n rhaid i Leanne roi'r gorau i'w gwaith llawn amser er mwyn gofalu am ei mab. Tua'r un adeg, gath Twm i ddeiagnosis o awtistiaeth. Ie, be sy'n mater? Pam bo chdi'n flin? Dwi'm yn siŵr be sy'n mater efo fo. Dwi'n meddwl bo mam di cracio fo. Dwi meddwl bo... Ia! Dwi meddwl bo mam 'di cracio fo. Hwn! Hwnna! Ia! Oh my law! It's all about the guessing game.
Tra bod Twm yn yr ysgol, Mae Leanne yn cael y cyfle i gwrdd â'i ffrindiau sydd hefyd â phlant yn Ysgol Arbennig Hafod Lon. Helo ladies. Helo. Wel dyma fo. Siôn. Helo, shwd i chi?
Haia Kim. Kim di hon. Siôn, neis i gwrdd â chi.
A Chloe. Haia Chloe, ti'n iawn? Neis i gwrdd â ti. Da chi'n iawn bois?
Gewch chi masg iawn?
Mae gan Caio, mab Kim, ac Ifan, mab Chloe, anghenion arbennig hefyd. Mae'r tair mam yn cyfarfod yn rheoledd i drafod eu problemau a'u heriau gwahanol ac i gefnogi'i gilydd. Mewn gair, sut fysa chi'n disgrifio bod yn rhieni i blant gydag anghenion dwys?
Unig. Unig 'swn i'n deud. Heriol.
Just absolute chaos.
Awdurdodau Lleol Cymru sy'n gyfrifol am ddarparu cymorth i blant anabl a'u teuluoedd. Ond mae'r gefnogaeth yna yn gallu amrywio o un sir i'r llall ac o un teulu i'r llall o fewn yr un sir.
Beth yw'ch barn chi am am y gefnogaeth a'r cymorth 'ych chi'n cael? Dyw e byth yn ddigon, nadi? Does na'm digon i gael rili ac yym Ia, mae 'na definitely alw am mwy. A digon fysa, ydy gael jyst rhywun arall efo chdi, trwy'r adeg.
A'r tair yn byw yng Ngwynedd, gwasanaeth o'r enw Derwen sy'n rhoi cymorth iddyn nhw a'u plant. Mae'n bartneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, sy'n cynnwys cefnogaeth fel gweithwyr cymdeithasol, nyrsys a seibiant dros nos neu respite. Ond yn ôl y mame, anghyson yw'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig. Beth am sefyllfa Ifan, os na, os na respite yn cael ei gynnig um, neu os Mae o'n cael sesiynau derwen, so mae'n cael support worker, ond ar y funud, mond yn ystod y gwyliau ysgol mae'n cael. Oedd o'n dau two-hour sessions yr wythnos. Pedair awr yn wythnos.
Dwi wedi ffonio social worker um, achos o'n i angen, dwi angen help efo rhywbeth a dwi dal tair wsos wedyn yn disgwyl galwad yn ôl. Dwi dal heb gael. Um, ia, yeah, mae reit frustrating, cos pwy arall sgyn ni i, i ffonio. Dim byd yn amharchu sydd yn nhw, ond mae ma nhw yn mor stretched, sgyn nhw ddim y staff.
Dros y degawd diwetha, Mae nifer y bobl sy'n wneud cais i hyfforddi fel gweithwyr cymdeithasol wedi gostwng 42 y cant, ac mae gan Gymru lai o weithwyr cymdeithasol nag unrhyw wlad arall yn y Deyrnas Unedig.
Mae 'na massive lack o social workers. Mae 'na rili yn. O dwi newydd colli un fi. Ti newydd colli un fi. Do. Ti newydd colli un fi do. Do.
Mae o'n... Hynny yw bod nhw wedi gadael y proffesiwn neu jyst... Na, wel ia, dyna be' mae un fi 'di gadel.
Gormod o waith. Hmm. really in my case.
Ma' nhw definitely angen infestio fewn i'r system dydi cos ma' 'na fwy o blant efo anghenion yn dod i'r surface 'lly so it dyw o'm yn mynd i'r un lle nacdi? Nacdi a mae o fatha bo' mwy o blant yn dod. Yndi. Ond ma'r ma'r ma' services yn mynd yn llai. Sy jyst ddim yn digon. Na. Na dim yn digon.
Un sydd wedi gweld y twf 'na yn nifer y plant sy'n cael diagnosis o awtistiaeth yw'r seicolegydd clinigol ymgynghorol, Doctor Rebecca Williams. Mae hi wedi gweithio i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ac mae bellach yn rhedeg gwasanaeth preifat ei hun ers 2019.
Mae rhieni'n gorfod brwydro am bob dim. Um, maen nhw'n brwydro o dechrau i cael asesiad, maen nhw'n brwydro i cael gwasanaeth cefnogol, ysbaid, a jyst brwydro trwy'r amser. Mae rhaid i fi ddeud, dwi'n meddwl bod y system wedi torri. Mae'r ma staff sy'n gweithio o fewn y system yn hollol committed, ond maen nhw dan straen anferthol. Um, maen nhw wedi cael ei gofyn blwyddyn ar y blwyddyn wneud fwy gyda llai. Beth yw effaith hynny wedyn ar, wel, ar y plentyn a'r, a'r rhieni neu rheini sy'n edrych ar ôl y plant. Os gennych chi plentyn ella sy'n tair oed efo anghenion rili dwys, be' ma' hynny'n mynd i olygu pan ma' nhw'n mynd i ysgol uwchradd? Be' ma' nhw'n mynd i olygu pan ma' nhw'n yym oedolyn? Ma' teuluoedd efo baich mawr yym yn trio cefnogi 'u phlant yym heb lot o adnoddau i helpu nhw. Y cymorth 'na Pan mae rhywun yn troi'n ddeunaw neu'n troi'n oedolyn, os na ddigon ohono fe, yn enwedig mewn ardal fel hon yng Ngwynedd? Yym, na, eto. Yym, so, i'r plant anabl, yym, mae yna cynllun trosglwyddo at y tîm oedolion. Efo plant sydd â problemau iechyd meddwl, mae yna cynllun dros, yym, trosglwyddo hefyd. Ond eto'r plant ella sydd efo awtistiaeth a anghenion yn ffurf yng nghwm â'r awtistiaeth, lle ma' nw'n mynd yym does 'na ddim gwasanaeth penodol rili iddyn nhw.
Ac ma' hynny'n ofid, ma' Leyann, Kim a Chloe yn i rannu. O be dwi di dallt gin rhieni sydd efo plant hŷn, ma' nhw jyst yn you're dropped. Fatha done. Fatha do- do's 'na'm... Ie mae o'n frightening dydi? Yndi mae o. Hmm.
Be dwi'n trio deud gynna 'de ma' jyst Yndi mae, mae jyst yn rili anodd, mae jyst, ti'n jyst meddwl ymlaen bob tro, dweud, efo bob un dim. Mm. A ti eisiau jyst y gwrdd i ddyn nhw. Yeah. Achos mae'n teimlo'n bell i ffwrdd o bosib. Yndi, ond ti'n gwybod bod o rhwng dy gornol hefyd, ie, ond dydy o ddim yn bell. Ti'n gwybod bod yn dod, dweud, mae dy blant, your typical children, yn mynd i gadael tu, prodi, gael job, fly the nest yndi? Mm. Ond beth na, beth sy'n ddigwydd i hogia ni da? Mm. A dda.
Ac mae o'n rhywbeth dwi eisiau edrych i fewn i, er mae o wyth flynedd i ffwrdd, dwi'n teimlo, da ni angen edrych fewn ddo fan, cos os dydy pethau ddim yn ei le, da ni angen cwffio wan, ac mae'n siw bod pethau yn ei lle yeah. yn barod amdanyn nhw.
Yng Ngwynedd, lle mae Leanne a Twm yn byw, mae yna bedwar cartre preswyl ar gyfer oedolion gydag anghenion dysgu ychwanegol, ond does dim yn benodol i unigolion gydag awtistiaeth.
Iawn. Dyma ni te. Dyma ni.
Mae Leian wedi dod i weld cartre preswyl ym mhentre Llandyrnog, Sir Ddimbych, sy'n darparu cefnogaeth arbenigol i oedolion gydag anghenion ychwanegol 24 awr y dydd. Dewch i fewn. Gret, diolch yn fawr. Dewch i fewn. Reit, croeso i Oak. Mae yna bedwar ar ddeg o dai ar y safle hwn. Mae'r tŷ yma, wedi gynllunio'n benodol ar gyfer pobl awtistig, gyda lle i wyth oedolyn ynddo. Dyn ni yma i um, helpu nhw efo annibyniaeth, mm. i wneud pethau bach fatha golchi, golchi dillad, golchi llestri, coginio, mm. um, sgiliau bywyd, sgiliau bywyd yeah. i rili, ynda. Mm. Yeah.
Mae gan bob unigolyn sy'n byw yn y tŷ hwn gynllun gofal sydd wedi deilwra'n arbennig i'w anghenion. Ar hyn o bryd, mae'r ganolfan gyfan yn llawn, a does dim lle i fwy o breswylwyr. Pa mor heriol yw hi i gael lle fan hyn i rywun? Mae 'na lot o bobl isio gyrru plant neu bobl nhw i fama. Mae 'na list aros i Gall gall pobl i ddod i fewn, ond tan mae rhywun yn gadael, dyn ni methu cynnig y lle yna, ynde?
Un sy'n byw yma yw Joelle Morgan Davies. Mae e'n 29 oed ac yn dod o Lyn Ceiriog yn Wrecsam.
Dyn ni'n mynd i fynd fyny fan'na i plannu. Ie, yeah, ti wedi bod yn edrych ymlaen i ddod i blannu, yndo? Ti'n di neud twll fel hyn, dych a? Twll fel hyn.
Fel hyn. Fel hyn.
Mae Joelle yn byw yma ers wyth mlynedd. Mae'i le yn y cartre yn cael ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a'i awdurdod lleol, sef Cyngor Wrecsam. Elin Llwyd Morgan yw mam Joelle. Mae hi 'di dod i gwrdd â Leanne i drafod y profiad o'i mab yn gadael hi a'i phartner Peris i ddod i fyw 'ma. Hiya, neis dy weld ti. Lyfli. Diolch am gyfarfod de. Ia, chdi ta.
Ia. Awn ni am banad. Ia. Dwi'n cofio meddwl, o, na i edrych ar ei ôl o'n byth giffa byw o fi am byth. Ond wrth gwrs, dydy hynna ddim yn realistig chwaith. Mae twm o ddeg oed gennau wan mis Mehefin ac hynny dwi wastad i dweud, o, fy twm efo fi am byth. dydi o'm yn sustainable. Nac 'di. Enwedig yn y misodd dwetha dwi 'di ga'l misodd heriol ofnadwy efo Twm a dwi fatha 'di hynna ddim yn sustainable. Na. So hynna pam dwi isio gofyn i chdi fatha sud nest ti fedru mynd o gwmpas i i benderfynu rhoid o mewn? Yy wel be' ddigwyddodd o'dd wrth i fo fynd yn hŷn Oddi, oddi ymddygiad o yn gwaethygu tra pan nath o hitio'r teens felly Ia. de. A dyma pryd nath o ddechra mynd yn yn troi'n gas efo ni ag yr yr yn aggressive iawn a a brifo'i hun 'fyd de. Ba- bangio'i ben. Yym ond wedyn nath o ddechra troi'n yn ni hefyd. Nath o Ia ma' dechra hynna'n troi anodd dydi? Yndi a'r peris gynta a pan ma'r ma' n'w mor gry 'dyn n'w ma'r adrenaline 'na pan ma' nw'n gwylltio 'Sa nhw'n medru lladd rhywun... Bysa, bysa. ...yn hawdd bysan, ti'n gwybod. Yy ia, oedd Joel yn... oedd oedd ei ymddygiad o'n potentially catastrophic achos er enghraifft oedd o 'di ymosod arna fi ddwywaith pan oedden ni'n car, 'di tynnu 'ngwallt i fela. Oedd rhaid i rywbeth ddigwydd a dyna'r penderfyniad iawn. Timod, yn amlwg o'n i'n teimlo gen ti gymysgedd o euogrwydd, ti'n poeni amdanyn nhw, dwyt, ydy o'n setlo, yy gen ti'r holl deimladau yna'n mynd drwy dy ben di. Sut dach chi a Peris yn cowpio efo bywyd in general wan, wan bod Joel o fewn yn fan 'yn? Wel ma' ma' bywyd yn haws. Fedrai'm smalio bod o ddim. Jyst cymryd petha de, t'mod jyst derbyn, reit mae o'n iawn. Ond dwi wastad yn deud ar hyn o bryd achos dwi byth yn cymryd dim byd yn ganiataol chwaith. Teimlo'n saff ac yn hapus. Ia. Hynna 'di pwysica 'de? Ia. Yn y bôn 'de? Ia. Ia. A hynny dwi isio i Twm... Mae o'n ca'l bywyd llawn. Mae o'n... Ia. ...gneud gweithgaredda, mae o'n cerdded, mae o'n nofio, mae'n mynd i drampolinio. Mae'n ca'l bywyd digon braf, t'mo'?
Felly Leanne, beth o' ti'n meddwl o'r hyn ti 'di gweld fan hyn heddi? Yym, ma'r facilities yn arbennig, mae o wir yn. Ond swn i medru godi fo i fyny a symud o i Gwynedd, swn i'n Swn i 'na fory nesa. Mae o'n very mixed emotions mae o reit emotional meddwl my God hyn fydda i'n gneud mewn bosib mewn wyth mlynadd ond wedyn yr ochor arall ohona di ma' ma' rhai mi gwynebu i fyny'r ffeithia 'na hynna fydd y dyfodol. So ie mae o'n ma'n anodd.
Reit, dwi 'da fi trainers on, yn barod i redag ar 'i ôl o. So mae o wedi mynd.
Oh my God, ti 'di lawr o fan 'na munud yma! Oh my God, Twm, ti 'di lawr.

Hei Twm! Mae Twm gytre o'r ysgol, ac mae Mari, Gofalwr Twm wedi dod i'r tŷ. Be di fama?
Be ti'n gwitchad? Hmm. Be dyn ni'n gwylio? Mae Mari yn gofalu am Twm ddeg awr yr wythnos, oriau sy'n cael ei hariannu gan Gyngor Gwynedd.
Wir i chdi, fedra i ddim emphasisio digon faint o help ydi gael Mari. Ond, i ti, dyw e ddim yn ddigon? Na.
Na. Na. Mae 'na rhyw bressure i ddeud, yndi mae o'n ddigon i ni, ond yn y... in reality, 'swn i'n licio bod 'na rywun yma yn ddyddiol. Yym. Ond ydi hynna'n realistig? Nacdi.
Dydi o ddim, nacdi. A hynna be' sy'n neud o mor heriol, a dwi'n aware o hynna, ti'n gwbo. Yy ma' Twm yn ga'l mynd i respite a 'dan ni'n ffodus iawn, ma' gennyn ni'n rili da, mae o'n ga'l mynd i Hafan y Sêr. Yym. Ond yym yn anffodus 'di o ddim mor amal a 'swn i'n licio. Ond um, hefyd, fe dith nhw dim ond... Dith, be ti eisiau ngwashi? Fe dith nhw dim ond gweithio fo be gyn i nhw. Be ti eisiau lle mae ffôn chdi? No, cae drws. Da iawn chdi. Be ti eisiau?
Hafan y Sêr yw'r unig ganolfan seibiant i blant yng Ngwynedd, ac yn ôl ffigurau'r cyngor, Mae'n llawn. Mae Twm yn gymwys i gael un noson bob pythefnos yno.
Ydy hynny yn ddigon, yn dy farn di? Nacdi. Yym,
'swn i licio gweld Twm yn gamdena o leia unwaith yr wsos. Yym, ac mae o wrth 'i fodd gan mynd, ma', a ma' hynna'n gysur mawr i fi. Ond i fi, i i ni gael respite fel teulu, yym, a gael brêc, yym, like sef, i'n iechyd meddwl i, 'swn i'n licio gweld o'n gam dyna unwaith yr wsos.
Nôl ym mis Chwefror, nath Twm dorri'r toilet, nath achosi i ddŵr lifo drws sawl stafell yn y tŷ. Oedd angen seibiant brys ar Leanne.
Oedd 'na respite ar gael ar ôl y digwyddiad diweddara gyda'r gyda'r fflwds? Yym, o' raid mi witsiad naw diwrnod i gael Twm i fewn ac yym yn ddiolchgar ofnadwy bod nhw wedi medru gymryd o am ddwy noson, ond um, to, mae o'n yn ymlaen i fi bod na'n byd wedi medru cael ei gynnig pryd ti fatha mewn, a beth swn i'n disgrifio, mewn crisis point, ti'n gybo, oedd y lle ma'n socian lyb, um, oedd yn cysgu ar fatresi, dwi'n meddwl bod o'n fyny i um, i'r awdurdod edrych fwy iddo fo ac mae isio fwy o lefydd felly yn cynnig respite care 'c'os yn amlwg be' sy gynnyn nhw, dydi o ddim yn ddigon. Ond y gwir amdani yw, dim ond hyn a hyn o arian sydd gan yr awdurdod lleol, a diwedd y gân yw'r geiniog. Felly, nag yw e bach yn annheg neu'n afrealistig i ddisgwyl mwy o arian ar gyfer y gwasanaethau ac yr adnoddau yma? Na, dim o gwbl.
Does 'na ddim price tag ar rhoid gofal gora i plant fatha Twm. T'o ma'r cyngor angan edrych lle ma nhw yn gwario eu pres a lle t'o neud cutbacks lle ma nhw fod i neud cutbacks ac infestio lle sydd angan infestio. Dwi'm yn meddwl bod gennyn nhw insight i be ma teuluoedd fatha ni yn byw o ddydd i ddydd. Ma nhw angan gweld a hynny pam dwi'n teimlo'n gry i neud fatha yym i rannu'n stori fi i bobl ca gweld be di'r gwir yym heria o fyw efo plant efo anghenion.
Dwi newydd landio yn Gaernarfon ma gennai gyfarfod wan efo arweinydd Cyngor Gwynedd a rywun o Social Services.
Mae Leanne yn dweud i bod hi di lleisio'i phryderon a'i chwynion i Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd droeon am y cymorth sydd ar gael i Twm. Ar ol i'r cyngor glywed i bod hi'n neud y rhaglen hon, nath hi dderbyn gwahoddiad i fynychu cyfarfod yn swyddfeydd y cyngor.
Dwi newydd dod allan o'r swyddfa yym ath o lot gwell na be' ni feddwl. Yym ma' nhw'n cydnabod bod 'na ddiffyg staffing yym a ma' nhw yn actively yn trio recriwtio yym so dwi'n gobeithio fydd yym hynna'n helpu yy fi a Twm ac yym Ar y cyfan oedd o reit positif. Jyst gobeithio, ia, gobeithio fydd pethau'n newid.
Wy'n i hefyd yn awyddus i gael sgwrs gyda Chyngor Gwynedd, i drafod y gwasanaethau a'r adnoddau sy ar gael i deuluoedd fel Leanne a Twm. Ond na, oedd yr ateb. Ddywedodd Cyngor Gwynedd wrthon ni fod staff yn gweithio'n galed i sicrhau y ddarpariaeth orau bosib i blant a phobl ifanc niwroamrywiol. ond bod cynghore ar draws y wlad yn parhau i fethu â chyrraedd y galw yn y maes, a bod diffyg gweithwyr cymdeithasol a gofalwyr yn rhan o'r her fawr. Mae'r cyngor yn dweud bod nhw'n cynnig seibiannau byr mewn llety arbenigol, a bod cynlluniau ar y gweill i ddatblygu mwy. Maen nhw hefyd yn dweud bod sawl math o wasanaeth ar gyfer oedolion awtistig yn y sir, gan gynnwys llety preswyl a llety gyda chefnogaeth arbenigol. Yn ôl Cyngor Gwynedd, mae'r buddsoddiad mewn gwasanaethau cymdeithasol i blant ag anghenion wedi mwy na dyblu dros y pum mlynedd diwetha', a bydd y gyllideb yn cael ei chynyddu eto yn y flwyddyn ariannol bresennol. Fis Chwefror 'leni. Nath Leanne a Kim benderfynu dechrau podlediad am eu profiadau fel rhieni i blant ag anghenion arbennig. Llais Mam.
Da ni'n barod 'lly? So croeso i pennod pedwar Llais Mam. 'Na ni, ia, un arall. Bach o mo. Ia, bach.
The cat is out of the bag, Kim. Dwi wedi bod yn brysur yn ffilmio efo Byd ar Bedwar, Siôn Jenkins. Do, do.
Am opportunity ffantastig 'de i highlightio be ydi heria yym...
A ca'l gweld realiti dydi... Ia. ...Leanne, hollol ddo hefyd dydi? Ia ac yy ac t'o' ac We've not shied away from that chwaith. Ia. Mae'r dyfodol yn 'y nychryn i, mae o wir yn. Ond dwi jyst yn gobeithio bo' fi yn mynd i fod yn un o'r bobl 'na sy'n mynd i cwffio a neud siŵr bod y gora' yna yn y dyfodol i, t'm'? Be' sy'n dy ddychryn di yn be- yn benna' am y dyfodol?
Be' 'di'r facilities allan yna i rywun fatha Twm? Pwy sy'n mynd i watsho'r rôl Twm ar ôl fi farw? Sut mae Twm yn mynd i gopio ef- hebddo fi ar ôl fi farw? Sut ti'n teimlo? I love you. Shush.